हम लोग जा रहे हैं भाई हम जा रहे हैं एक बार देख लीजिए ना इधर प्लीज चलू तो सब गोटे के राधे राधे तो केहन छी उम्मीद करे छी सब गोटे बढ़िया है तो हमहूँ बढ़िया छी तो चलू कतौ से घूम फिर आबे छी तो हमरा आयल छले एक जगह से निमंत्रण एक जगह से कहाँ से हमर मौसी सास के डेरा पर से एते रहे छथि लहरियासराय में सब गोटे ओना मौसी सास तो रहलथि नहीं लेकिन हुनकर धियापुता सब छथिन तऽ हमसभ तैयार भऽ गेल छलहुँ बच्चा पार्टीसभ आओर हमर पतिदेव छलथि सुतल कियाकि हिनका तीन बजेसँ लऽ कऽ छओ बजेके रहै छनि रेस्टके बेर रहै छनि खाना खा कऽ ई सुतै छथिन तऽ हमरासभके तीने बजेसँ बुलाहट छलए लेकिन हमरासभके जाइत जाइत छओ बाजि गेल साढ़े पाँच आओर जइने के कनी लेट केलहुँ जे हमर दियादनी गेल छलथि मार्केट तऽ अइतथि रहथि तऽ सब गोटे सङ्गे जइतहुँ रहय तऽ धिया पूता तऽ ओना साँझेसँ मारि कयने छलय तीने बजेसँ जे हमलोग जायेंगे जायेंगे लेकिन बच्चा सबके जते जाइके हड़बड़ी रहय छै ने ओइसँ बेसी आबयके हड़बड़ी रहय छै तऽ घरसँ निकलू आओर हमर पति देवके दोकान नहि आयत तऽ ई तऽ भए नहि सकय छै तऽ रस्तामे हुनकर दोकान मिलल तऽ अइठमा हमसब पहुँच गेल छलहुँ ई छै हुनकर घरक गली जतऽ हम गेल छलहुँ तऽ एहि गलीसँ कतेक गोटे हमर वीडियो देखैत छी से जरूर कमेन्ट करब पहुँच गेल छलहुँ आओर एहिठमा हमर जाउत खेल रहल छलथि तऽ ई हमर कैमरा ऑन देख कऽ ई अपन मुँह छुपाबैत छलथि किएकि कैमरा ऑन देखते तऽ बच्चा तऽ ई सब रहैत छै तऽ दू मंजिल परमे ओहिके बाद हम पहुँच गेलहुँ ऊपर आओर ऊपरमे छलथि ई हमर जेठानी आओर ही आओर हिनका सभ प्रणाम पाती भेल बच्चो सभ प्रणाम केलक आओर ई छलखिन हमर मौसी साउसके छोटकी पुतोहु तऽ माँ कहलखिन जे सभसँ पहिले हम बहिनेके रूममे जायब तऽ बहिनके रूममे एलखिन तऽ सुन लागै छलै मौसी साउस तऽ आब नहि रहलखिन इएह छलखिन हमर मौसी साउस तऽ सभगोटे पहिले हुनके रूममे गेलहुँ सहीमे बहुत केओ इंसान चलि जाइ छै लेकिन अपन याद दीदी एलथि दीदियो माँके प्रणाम केलथि तऽ ई सब छै अपन सबके मिथिला के संस्कार मिथिला के लोक सब जते गोटे हयब सब गोटे के तऽ बुझले हयत ई सब रहे छै तऽ अपना ओनाहर विदेश मे रहै छथि लेकिन संस्कार अपन रखने छथि ई छलखिन मौसा जी मौसी जी दुनू गोटे के हॉल मे बहुत नमहर फोटो लागल छलै आओर ओकर बाद गेलहुॅं कनी देर बैठलहुॅं उठलहुॅं बैठलहुॅं तऽ ठंडा तऽ चलबे करतै अपना सबके तऽ ठंडा गरम तऽ छैहे तऽ माँ सब ओहिठमा सब गोटे हमसब बैस कऽ गपशप केलहुॅं देखियौ ई रहै छथिन दुबइमे बुझलियै लेकिन ई मिथिलामे जे आबै छथिन तऽ अपना मिथिलाके कल्चरके नहि छोड़ै छथिन एकदमसँ अपन मिथिलानी साड़ीमे वेशभूषामे आओर हरेक चीजके अपनाबै छथिन हरेक पाबनि तिहार बच्चो सभके एते संस्कार देने छथिन ने जे किछु कहैके नहि लेकिन किछु लोक आइके मूर्ख लोक सभ किछु दू टकाके लोक सभ जे रहत जे घरसँ बाहर निकलत ने तऽ जेना लागत कि धरती पृथ्वीपर ओकर सभके लाइते नहि रहै छै ओसभ एकदम आसमानेमे उड़य लागत मूर्खक गिरह सभ होइ छै संस्कारे अपन बिसरि जायत जे सभ दिना नैहरमे कारीख झोरीख